Arwaki. Arwaki e sani, arwaki godiochieng' sani, okinyi mang'ich dhi ma wadwa winje wach Jehova Nyasaye. An ka mondo akelni wach Nyasaye mangima. Haleluya. Duong' odog ne Yesu. Duong' odog ne Yesu. Duong' odog ne Yesu. Uh, wateme luongo jomoko ka kanyalo luongore. ateme luongo jomoko ka kopo ni gini e kor yamo to gidonji mapiyo piyo. Yes. Ime luongna ng'ato, luongna ng'ato, luongna ng'ato. Uh, yiena chwade gini kawuono gi dholuo matin. Uh, Nyasaye malich. Oh, yeah. Apako Yesu ja Nazareth. Duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko dogne. Simba madhor Juda, sibuor yaye. Ei. Ei. Yaye Nyasaye malich.

Ja-Nazareth. Yes, wuod Bwana, erokamano, amina. Nyasaye mondo gwedhi mas odhiambo duong' gi pak odog ne Yesu. An ka mondo akelie wach moro gokinyi sani mana wach muma wacho ni kar chakruok wachni nitie to wachne ni kod jehova Adwa ni achiw jomoko nindo, chuny ji nindo to giwuotho. Nindo be marach komaki tiwuotho. Niwuotho koro idigni adiga tinindo nikech nitie gik moko ma ka nindo nomaki to in ok inegi to jomoko to nyalo nenogi. To joma nenogigo tiloko nigoyi kendo iloko ni sungoreni. kar ninde momaki mondo ichungi mondo iwuog idhi kama idhiye mondo idhi kaw gima nyasaye oketoni ok ajawer maber ahinya to an gi wer moro kawe awereno joma chayo weche yesu riekogi tin joma chayo weche njili chunygi ematho Ngima ma ji yude chiemo ngima morem. Mm. Geno chiemo ok noresi dwar weche chuny. Ni joma chayo weche Yesu rieko gi tin. Joma chayo weche injili chunygi ema tho. Ngima ma ji yude chiemo ngima morem. Igeno chiemo ok noresi dwar weche chuny. Ndalo moko yenda geno rieko me piny, e ndalo moko yenda geno mana joma omewo, e kata mana joma dongo ahinya moluor. E geno rieko piny oyuma onge tiende. E ndalo moko yenda geno rieko me piny, e ndalo moko yenda geno mana joma omewo, e kata mana joma dongo ahinya moluor. E geno rieko piny oyuma onge tiende. Wendo na mayanda yudo wendo manik Osana wewe yaka yuda mwandu mopandi Osana yandi puonja weche manie polo Joma geno rieko piny ogwinyore kode Wendo na mayanda yudo wendo mariek Yaka yuda mwandu mopandi Osana yandi puonja weche manie polo Joma geno rieko piny ogwenyore kode. Apako Yesu jateko komanda mar lweny. An to kama koro agikieni gi ika e piny ka gi ndalo masewuotho e wachni ndalogo to nok lakini chakre praboro gi wiye be ok nok ahinya To ok dakwan higni nikech hignigo to ok bi terowa kama onego wadhiye. Kata kamano, to kama koro wagikie ni, koro karan ni otama wacho gimoro ma kaka muma wache, tamedo gi mara mano ran kiduong' makonyi tek kendo iraoyi ma kama idhiye onge. Omiyo ahamwa e chunya ni weche moko mag ongielo ngielo mag osialo sialo mag tugo mag tiko gi rosa mag aneno adede ka chamo lum lum en chiemo mar adede yes kiang' ariembo nyangeye mago kamidonje mago gik mane ipuonjowago somo higni moko mokalo ka Kora pako Nyasaye malich, Nyasaye maduong'. Muma wacho kata wer ma wer wacho ni uh, joma chayo weche Yesu rieko gi tin. Joma chayo weche Yesu rieko gi tin. To ndalo moro ni yande dwa geno mana chiemo to geno chiemo ok noresi dwar weche chuny. Sani ji mang'eny Mm? ji mang'eny kata kawuono miwinjo ka koro gio chunji ni ni ni kia ni gi ni kia gidhiye gimoro ni kia valentin kia valentino kia ng'a ng'a ng'a eh, japadri moro mane jachode mane otho ningech wach era japadri cha ng'eni ne ok onyombo japadri cha ne ok onyombo an an an aja histori marach Mm? Kidwaro gima winje piny ka en history. Mm? Kaeto chach history be ang'eyo. Kichichie, jomoko kichichie ni uh, Satan osewuok ariwa. Satan osewuok ariwa ni gi celebrate gi gi gi gi mor gi mor kuom ng'ato mane ok onyobo sani ni jo ji dhi Valentine joma onyobo joma onyombo dhi e valentine to ng'acha to ok nonyombo kendo nomake nikech wach era kiyudo ka satan kiyudo ka satan thank you reverend irene mbone an kia I'm, I'm speaking my mother tongue please forgive me but stay to the earth Stay to the end. We need to connect, Reverend. Uh, hallelujah. Glory to God. Biero, thank you, Maso Teko. Wuda Bwana Askenas. Giji duto mabiro. Tiyudo ka Satan nigi interest e wach moro. Kiyudo ka Satan nigi interest e wach moro. Magino mi lwedo nyaka gi joma ting'o oh, tools miritogo piny kiyudo ka satan omiyo jogo thuolono ma jogo mor kode nyaka sirikal mor gi gimoro par diriyo par diriyo nikech weche ma ji dhiga e ngima pinyni ok dwar pinyni jasikgi kata roho maler kiyudo ka nitie roho maler ma nyaka jopiny puoyo ni ng'ano ng'ie dhum ng'ano ng'e dhum ng'ano dhum ma kodhum to awinjo ka denda godi ha ng'ano dhum ka winjo ka denda Vincent Owa Frederick Otieno ero kamano kuom biro chatang' ahinya nikech nitie piny ero gige piny ero gige piny mor kuom gige piny ero gige piny mor kuom gige to gima rach malich ma kawuono piny dhigo mbele en niya wan wajomowar waringo waweyo gigewa ma piny ok dwar to wadhi konyo piny ero gigene emomiyo adwa puonjo kawuono gimiluongo ni jadwar osewuok jadwar ahanta

Hmm? The Gidhuluo maber kabisa ok ni ngama ngama kende ni ongamo to mwonyo all yani to take you all odwa satan dwaro odwaro ngam joko to maki to okawi duto okawi gi nangani okawi gi wiyi okawi nyaka lepi te nyaka tiendi mondo gimoro amora kik dong' ni nenore ni ng'at moro machielo madwa wari e lwete nyalo neno. Omaki tongami to kaw gigenigo te. Jachien owuok oko mondo ngam. Koro wasom ni muma mondo adhi nyime kalero ni gimiwinjore mondo aler. mm? devouring when something is being devoured ochame in haste ochame gi ng'wech to yadhe to yadhe ok inyal devour gimoro cannot be devoured gimoro ok nyal bedo devoured ni pod iweye ni ng'ulo choke no mano ok odevour koro ja ja ja ja ja mar dhod Juda to ok ti tijno. Koro e owuok to en gi photocopy eh, en gi photocopy mar duol ma bende odhigo oko kanyo cha. Kawuono kata mana sani ji mang'eny nyalo David Onyango erokamano, Kevin Gombe wuod Odhiambo erokamano kuom biro. Uh, gino nokethore matin to wasom muma mondo adhi mbele wasom muma mondo adhi mbele uh, gi wachno petro mokwongo abich chakre matindo auchiel Petro mokwongo abich chakre matin auchiel omiyo beduru mamuol e bwo lwet Nyasaye mantie teko nitie kama nitie teko man e bwo lwet Nyasaye beduru mamuol e bwo lwet Nyasaye manitie teko Teko ok nitie hera. Hera mantie teko en hera mar Yesu to ok manie kind dichwo kod dhako kata kind nyako kod kiang'owa. Omiyo ng'ato kik thang chunyi gi weche moko mag hera ni kiang'o ang'o ni kia Valentine nyocha ok ing'iewona gini mago nonsense. Mm, akweri nono. Muma wacho mhm, mondo oting'u malo e ndalo mowinjore. Abiriyo wacho ni keturu parruok maru Keturu parruok maru duto kuome nikech oparou. Kisungu wacho ni cast all your cares. Kaw pachi te if you are depressed kiwinjo ka in gi depression eh, clinical depression or don't mask your depression kik iume kae tikete ni koro gik moko duto ni in ma in gi solution ni idwa kawo adwa wuoyo kuom jadwaro

dabo dabo ok otoko yot satan ok mak sani ng'ato nus nus ni omaki nus nus no nyaka gimoro amora nyaka nonyis ni in kode kendo maki kendo monyingire mm. erokamano alex osodo austin junior uh, that is my boy uh, thank you for coming online muma wacho niya mm -hmm. ritreuru Eh, kiuru, riteuru, kiuru nikech jasigu Satan bayo ka sibuor magoyo asumbi kotimo ang'owa kodwaro en jadwaro is a hunter a hunter en jadwaro owuotho kogoyo asumbi en gi wechene tiende ya asumbi no which means that he makes some sounds that are similar to that one of the king of the jungle the king Christ Jesus. Sound, odwa no sound like him. Tinde nitie injili be madwa chalo kaka injili mar Yesu lakini okike okike en manywanda odotengo. En manywanda ogath injili no gath en manywanda ochalo ochalo ndiek mang'e ma dhako gi madichuo tani ogath en injili to gath ok awuoye gath mar dhano to awuoye injili magath mokiki mm? ma mara ni yesu ni eiye kanyo to mara ni kia maria ni eiye kanyo to mara ni kia ndeto ni eiye kanyo to mara ni kia mohamed be ni eiye kanyo to mara ni kia ng'owa ogath injili nogath injili nogath tiende niya satan is a master counterfeiter Yes, the devil is a counterfeiter. He's a master of caricature. Gik motimo odwaro chwe kopi machalo. Okawo nyaka duond eh, sibuor ma dhod Juda. Kawuono donge inyalo donge nitie jomoko makata komosi ni ah, Yesu apake apaka Nyasaye mali. E, ni mano koro ng'eyo ni en duond jayalo. To ka duondi opogore machielo Oh, hey. oh, Bishop, I'm honored to see you. Bishop Joy Barak is online. Thank you, Elijah Molenta Jalogo. Koro Satan Goga Sumbi Kogodwa Owokoko Satan Owokoko Owokoko Ne kaka sani koro wuok iparo ni mon adi hmm? mano wundo chuogi ni dhi wuoth to karo dhi mana romo gi ng'ato Mombasa mon adi ma sani dhi go abal duge e otende madongo to gigomna gi chuo ji yote yote yote yote yote ka chuo adi chuo adi ni chuo nigi chuny mar do ng'ama nokoni ni chuo ni chuny mar do chuny mar do manade Kiber bedo jaber bedo ni jadowo we tugori niya ni koro ni iponde ikia ginene. No, i Satan emoketi mondo itime timbego. Mm, yes. emoketo ji mondo tim timbego kaka wuono gibiro miyi gibiro miyi flower gibiro miyi flower flower mar rose kata ka en flower miluongo ni ang'owa ni koro koro miyigo koro idiye e bathi ni koro ni flower ing'weye to flower tieko dakika adi kapok ochako nur tiende niya hera machot ni miyi hera machot ni miyi ok en hera ma last en hera manur as soon as migaga ng'e kona miweye kata kapod idhi e rum iyudo ka herano osenur osenur marach en orumo bang' timo richo cha yes bang' timo richo cha to oserumo oserumo nikech gima nodwaro kuomi oseyudo oseng'eyo eh, kaka ichalo kaka iwinjo kaka kiang'owa kawuono kiny ibiro chako winjo kaka ibiro wacho gibiro wacho kia jomoko jibi kia di jomoko kia kia otimore nade ma giketho nying ji ma giwacho weche ma richo nyaka gik mwakologo lakwa ka wasechiemo ka koro sani kane idhi mondo tel niluongo iluongore ane miya toothpick ng'ato moro mane wacho wach machielo johera mahera otamogo ma jo jo gine ne otamogo ema oloko weche tetetetetete mwatiyogo hmm? koro gine ne yani wage ni yudo en wa nyasaye eh? sani koro nyo useweru eni ma richo baba kiwacho ni nyundo to ng'ato paro mana weche mag jochiende winjie kaka satan chalo en a counterfeiter ogath okelo injili magath e, wechene gath oriwe e, oriwe wechewa mag muma gikawo mondo giwer godo to inwang'o ka jomowargo ni be emoketo gigo ni tiun ni sikisa tiun to wende to dhuro manyiri gi chwo gi joma dongo gi joma tindo osewero mondo giket sikisa tiun mondo konygi ti onge iwinjo mana ni kiago gi nyundo kiotimore kiadando nyundo nyundo e dwa nyasaye to jachien okawo mano jadwaro kawo mano owuothogo oko mondo lokni gino mondo maki godo eh, katame ah, yawa mm, satan satan to ng'ama rach en nyaka walonye duk gi wa nyasaye mwalonye duk thirit nikech yesu wacho niya e muma ni nomayo joloch kod joteko gik moko te nokawo kuomgi nolonyogi duk tie niya nowegi nono thirit ka nomayo silaha te mane gitiyogo mane ji wuoro ni magi gik madongo ma satan nigo ni yesu nomagi mowegi lweteno kaeto then what did he do he made them a show noketogi ka ng'ama otere tso mondo ji te onegi e lela ni ng'ani odong' nono ng'ani lwete ni nono koro emomiyo ti odigni adiga odigni adiga moko be tini winjo ka dhi kata e, e facebook kama ni non ka giwuoyo tiwinjo ni nadwa somo johana ki adi ni mano mumbe ki adwa somo kata wacho wechene otugo otugo gi wach nyasaye tiende ni mago jodwar mowuok mondo dwar chuny ji to jomoko ok negi jomoko nindo nindo tero ok gine gima satan timo adwaro mondo wang'i oyawre mondo muma mochop kuomi mawacho niya haleluya duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odog ne yesu mesia iwinjo nade kama ogikeno Kama gikere kodi no iwinjo nade? Iyie chiewo mondo wawuoth kodi sani. Mm, mondo Nyasaye maduong' matimo gik madongo timni gima timore. Nikech jadwar osemaki, jadwar nyalo maki kikia. Onyalo maki kikia. Miwuoro awuora ni itimo timbe moko kare itimo mana timbeni. Itimo timbe timbeni in e lwet jadwar. Jadwar ok Yesu. Yesu bende owuok oko mondo omany ji ne Nyasaye moketowa mondo wamany ne ji Nyasaye wan be wan jodwar to wan ok wan jodwar matero ji e piny mudho wan wan jodwar matero ji e piny ler piny ngima to jadwar machielo ni bende owuok te to dwaro mondo ngam jogi mondo lok joge ne to onego nikech muma wacho e Johana apar matindo apar wacho niya ni to Satan jachien tije en nego en ketho en kwalo mane mowuok ne oko obiro kwalo nyaka koki ka ok itang' to okwalo nyaka yie wiyi obiro kwalo ji adi maywak ni, ni lawgi no lir kia lawa olir kia nangada ma kia kure okawo kia moro nyang'awo kia otimore nade mano jachien udako e landi kata ulemo kode en ng'at ja satan kata ulemogo ni ubedo ni ujalemu to tamore warruok ng'e ni onyalo timo gimoro amora onyalo timo gimoro ubedo kode machiegni to en aena gi timbene moa gi piny ruodhu mudho ni be ni odwa kwalogo teko man kuomi mar ariyo kia odwa timore nade obiro kanisa konyamo gik moko e dhoge hmm? onyamo gik moko kia gimomiyo okinyi mang'ich ni to ng'ato nyamore gi big ji nang'o nindo mane mane osewe to dhoge ne rach na to ji norudho dhoge te nitie gik mano e. Adwa wewu gi kanyo, abiro duoge wachni. Yesu opaki. Ni ja ja ja ja ja dwar osewuok. Ja dwar osewuok to sani ok owuogi ni odwere thim. Sani odwero kama ji nitie. Kanisa ok en thim. To kanisa kanyo ma koro gimaki. Eh, jodwar osewuok. Chana dongi neno gi wani. Dongi neno gi wani. Hmm? kata miende be sani miel e kanisa mago miende mag jodwar gin gina miende mag jodwar lilolololololololololololo bingech ok en miel ma kata dang wache ni miela ni imiele amiela kamoro inungo ka ato kogik e chong ka to ok oridre mwalo en miel moro maricho mago jodwar mosewuok en jadwar osewuok odwaro joma odwa ngamo odwa ngamo gi psychologically odwa ngamogi philosophically odwa ngamogi clinically odwa ngamogi religiously jadwaro sewuok kidwa bedo jalema ahinya nitie yore mondo obire dongi winjo nitie jomoko ma kata facebook ma gintie no bo konygi gik mindiko kanyo bo konygi gin gik ma giwinjo kanyo opogore kabisa to nyoro nyasobe facebook nyoro gi nyocha eh, opong'o nyaka gaset mawacho niya ni din moro maduong' mok adwa luongo nyinge eh, din joka kingi maduong' mok adwa luongo nyinge en ni din no nopoge ka ne joka dwaro mondo oyud telo din joka kingi to din joka kingi ni nyose wuok kawacho niya gidwa tamore nyasaye madichuo Eh, gidwa tamore nyasaye ma dichuo aidha nyasaye ni onyalo bedo ma dhako nikech dhake ma nyuol to dichuo mokia nyuol ka onge nyasaye koro gikia kaka idwa luonge gidwa loko mombegi let me explain that in english they are now mm, in the process of producing another bible version with mm, that they will omit the word he Because God is genderless. That is the argument. And their, their main intention, their main intention that some people are not seeing is to change the narrative of the queer group. Yeah. Ni bedo straight, ni nyasaye ni, ni o, o, o, obedo over jomoko ahinya. Eh, masculinity emomiyo jomoko chayo jomoko ma jowuoyo ka. Be iwinjo gima wachono? Ni ichayo jowuoyo ka nikech eh, God is masculine, koro onge god ma osebedo negi e korgi eh? ka roho maler biro en en eh, male uh, masculine ka, ka nyasaye wuoyo masculine ka yesu wuoyo masculine kare wan marwa ma feminine to ni kanye and so they argue so nikech joma nie wi telo manie wi lojno gin joka gin satan oorogi mondo gipedhi gidhi gibed jodwar to gidwar mana ji chakre kanisa koro giketho mm. yes haleluya okech okech victor apako nyasaye maduong' uh, erokamano koro iwinjo iwinja ni sama wagikieni sama wagikieni jodwar dwero sani ok gidwar gidwer gi they are not hunting going for it through the, the manifested weapons that we know. No. Sadi gi duero gi ka. Yeah? Battle. Lweny ma sadi wakedo go e lweny ang'owa ka. Be momi mocho niya, wakedo gi langi chunje mag high places mag pinyni. To walwarogi, walwarogi, casting out, casting down every imaginations. Imaginations go ema create philosophy, gin ema gi create psychology. Yes, they, they imagine things, they write them down, they practice them, then impart other people's life with them. Koro, sami jo, jo duar muwuok, gin jo duar, man gi kola mar degree. gin jodwar man gugute mag kondo mag digri gin jodwar ma uh, nigi sandan e lwetgi ma ginyalo chuowi gin jodwar ma kata kihero ni idwa loki dhako eh, in dichuo tidhi tiri tiri theatre mara moja kata kidwaro bedo wuoyi to thiapta mara moja gin jodwar ma timbegi richo jodwar mowuok ni ng'euru ni satan osewuok oko ka ololwa odang'ni e kor piny to dwaro jogo owuok to odwani obed gi kit sibuor to ok en sibuor Okawo kit sibuor to ok en sibuor. Yes, onyalo konyi ni ah no, ma en gima konyi, ma be mana wa Nyasaye ok gore gi gini. Eh, madha madha kongi no, onge tabu, wa Nyasaye ok gore gi kong'o, kia wa Nyasaye ok gore gi njaga, kia wa Nyasaye ok gore gi ndawa, kia wa Nyasaye ok gore gi chode, kia chode gini go be mana onyuole kia ng'ane gini, kia utimore nade satan koni weche moko maricho richo richo richo richo. richo. Odwari Eventually, when he got you, yes, nosemaki, ibiro neno ka Satan biro dunyi duny mapok nodwa nwa. Kendo nodunyi, to kata liedi ok nobie. Satan will never come for your funeral, to your funeral. He will never. Obe ok notim kata neno, kata mama uywa, kata wuoru uywa, kata chiegi, kata nyithindi. Ok obi ywa, ka wuoni, kosemaki, mosemaki, mosemaki. Oh, awuoro ibiro neno ka kata liendi ok obiye or he will not participate in your miseries, though he is the source and is the main manufacturer and producer of your miseries and your misfortunes. Gimoro moro matimi marachno, Satan emokele, to kosetime moseng'e mosechuowi kode, Eh, mosechuogi koro chalo ng'ama omiyi sum sum moro manego ji mos kaeto koro ok ochandre wacho ni mano to asetieko eh, ochalo gweno ma kosemiyo gweno moro machielo gicha to oringo bang' nyaburi moko ok otagre gi moro mosemiyo tabu ma koro dwa nyuala nyuala kata tong' prariyo kata tong' prochiko eka ka satan koro kata idiewo mana ndope piero aboro koseng'e ni osemiyi diep ndope praboro ok ochandre kodi odhi manyo ng'at machielo koro satan wuok wuok mondo omany ji mondo onegi okethi kendo kwal nyasaye ogwedhi sama sani I have to go e wach moro machielo lakini nyasaye ogwedhi to ng'e ni jangemo nitie to adwa lamo mondo wang'i oyawre mondo kiromo kode aidha iringi kata en moringo weyi weche ariyogo oyieni run run like paul was telling timothy run away from women flee yes to chako wacho niya kamoro and resist resist the devil and he will tamri ni in toto ang'eyi ang'eyi jadwar ang'eyi jadwar iwuo koko ni ji idwaro jo nyasaye atok iyuda dagi nying yesu kristo ok niyud pesana ok niyud chunya ok niyud ngimana ok niyud wang'a ok niyud koka gimoro amora ok niyudi kata idwaro ni mondo ibedie koka adagi kata idwaro mondo ibedie dhoga adagi kata idwaro mondo ibedie wang'a adagi kata idwaro mondo ibedie agoga adagi kata idwaro mondo ibedie tienda adagi kata idwaro mondo ibedie yo kachien kuna adagi kata idwaro ibedie yo katienda pia adagi resist the devil hallelujah glory to jesus welame nyasaye nyasaye ma jateko erokamano ruoth polo erokamano yes Isidho dhahabu kalegisani, mano in gi crown mamalo machop, crown mar mwandu mar jomoko, to mano e crown mimiyowa mar bedo jomoko kuom wachni. Ka wayie kuom wachni titimo, Nyasaye alami ne ji ma jabedo jadwaro osewuok mondo omany mondo omaki gi yore te gi riekogi te jodwarogo aketho riekogi e nying yesu kristo ma ja nazareth aketho kata gibiro gi weche mamit weche machalo mo mayom mopuo aketho riekogigo yes e nying yesu kristo ma janazareth kawuono nyasaye maduong' alami ne ng'ato ka ng'ato kapo nono ni ng'ato nopondo gi chi ng'ato eh, e lodging ma kawuono kendo miyo maua maua no mondo olokre makech e nying yesu kristo ma janazareth kata opondo gi chi ng'ato e lodging kawuono odhi to we nyithinde ka chandore to pesa okawo mar ochore yes tim gima ber kik inege to inege kacha kik inege nyasaye to inege kacha mondo ng'ano dhire mar riembe kabisa ni weche otamore tiyo apako nyingi ma nyaka chieng' duong' odogri kuom locho kendo kuom bedo nyasaye maber apaki jakondo mula Hey, osiep eh, Elija jatiso bi Nyasaye ma osiep eh, Paulo be jataso kendo osiepna hey, jawar mar mar mara mar dhoni chunya mar denda te nyaka chunya go te ago diero kamano duogo dogni nyaka chieng e nying Yesu Kristo ma Nazareth hallelujah Larry Stephen my boy thank you for coming George Barak ero kamano Nyasaye ogwedhi eh, nyasaye ogwedhu nyasaye ogwedhu austin franklin eh, wach makono nyasaye ogwedhu ahinya nyasaye ogwedhu duto amina ka iwinjo ka ne in e chokruok chokruok ichule nyaka sadaka chule uru sadaka ok akwau pesa nikech king'iya tineno ka jaboko lakini adamba adwa nagwedhu mano e kaka winjo la- eh, herau nyasaye ogwedhu kabisa amen amen